Zvemusoro ichanamira. Mwari mundibatsirewo zvese zvamuchataura pamazwi ezvisakwadi. Azwa ichangamira. Nemakurukota ese ari mumoyo. Uye Yesu atukuzwa. Chipere zvenyu.
Tereresai.
Kumana anonzi Bernard Sacha. haana chaakabvisa mumugwagwa chero mari yetsvagira yeshono chero mari yemonana 2017 2016 andiri kusouth africa akatotama kumba kwake akazogara pamba pangu inini kumwe chete nemwana wangu ndovana ndasiya pamba mhuri yese ndatakura ndichigara nayo kusouth africa pakatobiwa zvinhu mushure mekunge audzwa kuti iwe haufanira kugara pamba paatezvara ndopatamisa mukadzi uyu pakatobiwa zvinhu pamba pangu saka ndaingoti sevana zvinhu zvinowanika hazvina hazvo mhosva ndanzokobva kusouth africa aingoramba achigara futi papi pamba pangu ndakatumira vanhu kakawanda ndakati komukwasha haundirangarirewo here kana katsvagirai kuno chaiko chaiko ndirangarirewo aingonditi kana zvinhu zvangu zvaitwa kumatenge svondo rinoteera Ndinokuona yatezvara kusvika ane tsika dzekuroora vamwe vakadzi kusvika ndobva asiya mwana wangu ndobva anoroora mumwe mukadzi anoroora mumwe mukadzi uyo ndobva asiyiwa ane mwana uyo chirema mwana wewa mwedzi wega wega anotorohwa nezvishiri ndotopinda dambudziko inini ini ndaingoti haa mwana hazvina hazvo mhosva zvinowanika Ndetonge ndiri kuda mari yake zvakanyanyisisa. Ndaivavhara madzimai angu kuti daunda kwamambo ndati aiwa zvinowanika. Saka chazoita kuti tizokwira dare inini ndindakwira dare rekuti Bernard agara nemwana wangu six years. Saka nhaa ndichida kuti andipewo mari yeroora yesix years dzaakagara ne nemwana wangu. Ndiwo mauire ana ndaita kuno kuti ndikwire dare.
Alright, imi yato imwe yato imwe tatopinda pane rimwe summon handiti? Hongu ndo pa ndo kuya kwatataita. Saka pasongoita Pane rimwe summon.
Ava vakuto- vakutaurawo nyaya yavo yepfuma yavari kuda. Saka irora i- i- damage handiti?
Haigara vese. Anachakabvisa plus havasisiri vese. Saka taakuti idamage yavo kuclaim. Handisi kuitisa kwakaita mwana wenyu nekushandisa kwakaita kwese.
Idamage nemamwe macharges ekubreaka kwakaita zvinhu zvangu zvakatengesa zvazviri mumba imomo ndiri kuSouth Africa. handina kana compensation yandakawana pazvinezvese kana kutuka iko akaita kana kudii inongori padamage yacho iyoyo
imimi manga muchida chii
madamages ese ini ndaida mombe dzinokwana ita 8
mombe 8 dzemadamages
Kuti Benadro chero makamuendera kumapurisa Benard haasungui ndo chinhu chekutanga anotsvagwa sezvaaita papa Benard ariko hakusi kunzi hako Benard ariko kana hama dzacho dzinoziziva Benard ariko paakacheka mwana Eh, ndakaenda kanokwana kuita ka4 police station seex member ndakaenda ikoko ndinobvunza kuti nyaya yapapi yapapi yaingotsikwa tsikwa vanhu vakaita nyaya vese havasisipo pabhindura rurawo izvozvi kana takuda kutonoitanga tinenge takutotangisa futi panyowani saka benard anotamba netimu Bernard haauye kuno kudare chero maazogara haauye anonetsa kunoku akatotaura kakawanda kana ivava ndaitoti ah handidi munoziziva kuti vese vekwana chipadze hama dzabenard sema anoenda kunomhan'ara uko zvikanzi aiwa nyaya inyaya ndakati aiwa benard ikoko hatimbomuhwina ndazongouyawo zvangu chokwadi pamberi pamwari naasina confident yekuti chi benard anouya kuno ndingori munhu atozongouya kuti ah nyaya inoita sei pane mupurisa akauya kanditi musatombotya izvozvo tinotonga nyaya senyaya ipapo ndokubatsirai zvishoma Zvatanga tichida kuti mutitaurire mazita emapurisa akaita nyaya whether achiri haasisimo muno muBindura kana kuti ari kustation yaari anotsvagwa nekuti isusu tinotaura kuti kunoku kudare kunoku hapana chinotitadzisa kufonera kana ivava vese ava kana vachinetsa chief vanogona kutaura kana nadispo kana napropo Kutaura kuti tine mapurisa akaita nyaya pane mukadzi akachekwa nechi nebanga papi kunoku but munhu wacho akamhan'ara wacho mupurisa wacho iyeye nyaya haina kuita sei haana kana kusungwa munhu upi munhu iyeye saka zvinhu izvozvo zvotinogona anogona kutsvagwa kusamonwa chero ari kwaari kana akanzi ari kustation yekubulawayo mapurisa mamwe chete anofonerwa kunzi iwewe itori corruption futi yaakaita se yaakaita iyoyo anobatwa kunzi iwewe wakasiya kunoku kwawarepoterwa kesi yakadai yemunhu akachekwa nechi nebanga asi iwewe wakaa une maitiro awakaita se awakaita nyaya iyoyo munhu haana kuita se munhu haana kusungwa huya utitaurire kuti wakazvifambisa sei panyaya ipi panyaya iyoyo nokuti ava ava Havana mwana wenyu ane record yaakamboita rekuti mungataura kuti akarwara zvekuti angataura kuti uyu munhu akandicheka uyu kana kunyepera munhu kuti ndachekwa nanhingi. Ah, kwete.
Saka ndozvataa tichiti tiri kuda kuziva mapurisa api akaita nyaya ipi iyi. Tikaziva mapurisa iwayo akaita nyaya iyi panapa kana changamire vanogona kutaura nani nevakuru vacho kuti ndiri kudawo mapurisa aya neaya ndiri kumada kunoku nenyaya ipi iyi yavakaita iyi. then yoonekwa kuti inofambiswa sei
Ati mati muri ex.
muri ex kai Police. ex police Munatso- koro munovaziva
ndakawana ob rinorekodwa riri mhosva dzinenge dzaitwa bcause yakaitika musi wa 1 january 2023 paakachekwa saka ndaka va- vakakwanisa kundibatsirawo ipapa ndakawana ndinodzoka ndichikuzivisa
ikoko kana dai ukachinjwa zveemergency iyo iravhurwa doketi inosara chikuiswa yopedziswa nyaya iyo saka nyaya yenyu iyoyi inofanira kuti itsvagwe kana kuna memba mukuru wavo nyaya yegore rakati yakazofamba sei Dzinotenderwa kuteera nyaya idzodzo svikira yaibatwa ya, ya, ya, obhadhara kugovernment asi kuno kustill anofanira kubhadhara bcause isu kuno kwachipadzi tinenge tichiti kana munhu wacheka munhu ropa rikangobuda uri muchirugwi ende machirugwi hatiwiriranani ukangodeura ropa munyika muno kuno uri kuvhutirwani
imi munoziva munoziva pamatuka vanonzwa building inonzi matuka nzvimbo mukakwidza padenga paya paya pane malawyers aripo egovernment ari free haabhadhari kana munhu asingashandi se vanofanira kuiti vaitirwe inonzi peace order kuti munhu asaramba achiita se asarambe achitambira padhuze because anokwadza Anditi izvi zviitei mangwana cheche. Mangwana makuseni mobva mangoenda papa. Kana mari asika muno yako ofisi wangu ndonokuratidza. Ofisi yangu ndinopaziva ofisi wangu. Ndoenda nemi ndoita kuti zviitwe zvepisod. Pisod yakakosha. Then kwakuchiripota mapurisa. Anoda kuti ripote tese ndiye ndiripo. Tobva taripota nyaya yezvinhu zviri mapasipoti neniki.

saka patanga tati baba huyai tinzwe muno vabereki here ndopavazopinza nyaya saka inofanira kupinda one by one eh,
somatauriro avaita nyaya yavo vari kuti kuno vauya vasina chivimbo chokuti anouya iti toda kuti waone kuti kuno anouya Kana matida kuimbisa kuti mukwasha wenyu iyeyo makaima mjaidza nekuti mai aigara pamba penyu saka kuno anoenda kotohwa anotongwa kuno anouya hatizi haazi kuzotongwa asipo nekuti kana akatongwa asipo haakupei kuno anouya kuno eh, kumupa mari yekuzvitunhidza ikoko mapurisa ndavaende kumutora
nekuti changamire vane simba rokuti kunyangwe dispo vasingashande nayo asingashande zvakanaka ndidispo kumapurisa dispo wacho ndiyaititaurira futi kana akava mumwe munhu Kana MP chaiye asingashande zvakanaka naChangamire mudunhu vanhu vachinyunyuta, Chief vanosimba rokuenda kumukuru wavo muoffice mavo kuti uyu uyu handisi kukwanisa kushandidzana naye nezvikonzero izvi izvi izvi izvi ndaachinjwa abve mudunhu mani. Taitozviudzwa ikoko naDispol wacho according nemapurisa aida kumbonetsa kuuya vakazonge vakuuya. Saka anofanira kuti auye musatye tinokuashuwai kuti anouya musi wa two handiti ndati ndanga ndisingazive kuti ndivo inyaya yacho iyi mumwe wacho afona achinyepa kana achinyepa kuti hanzi haapo ari kugweru chichichi someone ndakari kuonawo marimwe zuva ndikamuti unojamba chii saka achasevwa imwe someone ouya mudari mupi Msatye kana asina inongoitwa procedure. Inze nda akupai number wa akufonerei wacho futi nda service summon kana uyo asina kuuya iye ndauye kunopota. Eh, a- akamupa nhamba dzenyu kuti azoti amirire na- nyaya yemumu iyo nyaya yaanofanira kusevhira kusamu
ndadomboda kuti network ndenge ichinetsa tiri pachibanda paya

zviri papi munhu mosvika pa- papo tonatsoona kuti ari kurongo hwake huri kuita sei then imimi shefu eh, kana zvichikodzera kuti mononopiwa kana kuri kuti futi kwakaitikira nyaya idzodzizi pamwe vanogona kunokunyimai futi kuti muone futi mukana upi mukana wokuwana nyaya ipi nyaya iyoyi nyaya inogona kutangwa futi chi patsva nechikonzero chokuti chivanga chacho chiri chi chiripo inotangwa asi kana imava muriko zvenyu muchiziva kuti haa ndinonoiwana haa mungazoshaya mumwe chete wamunozivana naye kuporisi iko kuti abuditse nyaya iyi hazviite munhu yaanotoita se anotowanika isu tira kukupa ichokwadi chekuti musi wa two panapa munhu yaanoita se anenge apano isusu kuno kudare kwachangamire chipadzi atowawo pamawanted list Akutsvagwa kupi futi kuno saka tichabatsirana musi wa two munouya.
Anofanira kubhadhara madamages ake takunana kwacheka kwese kwakaita because kana akatopika uko asi kuno asi kuno kwaanouya kubhadhara uko arikupikira arikubhadhara kuhurumende haasi kubhadhara vako Ava vanobhadharwa saka vhinzwa chinzi nyaya dzokukuwadzana dzotanga dzaenda dzabvawo uchiuya kubhadhara madamages akaita mm-hmm. kana ukatoba unosungwa woenda wabvawo konouya uchibhadhara zvinhu zvomunhu ndomutemo uri
ini yekusachengeta mwana ingaitwe sei oita zvekusihwo here kana kuti
ngatanga auya anouya ngatanga auya kumwe behavior ya up achipindura nemuromo wake kuti achaita sei mapurisa acho iwaya anenge achiita iwaya nditongwe kupi iko kwandisungwe kana ndikaenda kumapurisa varipo munoma eh tichavabvunza ivava kuti ndimika imimi musingasungani uyu nokuti vachatitaurirawo zvikonzero zvinoita kuti varegedze kusungana uyu benard kana ane mari dzakawanda tichazviona papi tinoisimudza eh, kana sekutaura kwaari kuita kuti haachipadze ndichi ndivava vari panapa vachataura kupi ipo panapa saka isu tiri kukuvimbisai kuti musi wa two
kana kuti aimbo kusava kuti akuda kutsvaga kurarama anoenda sei kutika ndomubayire padhuze kune vakateerera haasi munhu anonzi haasi sekuru wavanhu vachipadza aiti kunyepera kune vakateerera umu
mulanzi haasi
ndambokutaurira ibaibe ndakati munhu wese munharaunda munomu mwana wani wachangamiri ari pasi pani vachangamire chipadzi handiti ka saka zvokuti munhu anoti asangana nemunhu kutanga kutaura kuti a ah, ndasekuru vangu ivo vaenda anhingi ngauye azvitaure papi mm. pamberi pechi pamberi pedare kuti aiwa yava ndiani apa ndasekuru vangu tichizvinzwa papi tichizvinzwa apa eh, saka musi wa two moita sei munouya mm.
anenge aripo anenge aripo
bhozi si munhu akanetsa
anorara asungwa mm.
tibatsirei wakambaza munhu iyena asikana zvipo kwanisika unobatsirana naye eh, kana zvichikwanisika tinodawo ripoti yake yekunzwa kuti kupolisi mati kudii naye kana eh.
kupolisi vati chichi vanofanira kuva nenhamba dzemupurisa kana dzedu futi kutaura kuti mapurisa kuri kutsikwa tsikwa ngozi tupa refu kuri kutsikwa tsikwa then kuno kuti uchigara pasi secabinet toona kuti poiswa tsamba potumwa munhu Kuna yes kwa mtindo wa chief yoenda kumukuru kupindura kwacho.
Munotora nhamba dzawo mupurisa uyu. Zvinenge zvanetsa iye mupurisa iye ndiye achaita sei? Achauya kuno kunani? Kuna mama. Dhilai nomupurisa wenyu iye. Eh. Sumukai zvenyu.